Lai mino kan ṭhancho khawhnak ding caah zei hi dah a biapi bik tiah biahalnak rak kan tuah cio hna sehlaw nangmah na chim ning siseh keimah ka chim ning kha ai lo kho lo men, a dang tupi zong kha a va si kho men. Asinatein midang a ṭhangchomi hna, ka pawngkam ummi minung ka ngiat lengmang tik hna siseh keimah pumpak in hihi cu nizan nakin a ka ṭhanchoter deuhtu a si ko tiah ka ruahmi kha nan sinah chim ka duh. Cucu zeidah a si ti si ahcun a hmasa bik ah Pathian i bochan, Pathian zumh, trust, in God timi hi si. Zeicah ti si ahcun Pathian kan i bochannak nih hin mah le mah cungah cohlan zia a kan thiamter. Kan sining vialte zei bantuk minung kan si zongah khan i lungsi zia kha a kan thiamter caah khan a si. A pahnihnak ah midang cungah zaangfahnak, midang cungah Velngeihnak midang cungah zawnruahnak a kan ngeihter. Cucun a pathumnak ah a kan uahter lo. Kan ngahmi thilri vialte hna hi kanmah thilti khawhnak in thawng an i si lo. Kan cung i a ummi kan Pathian nih a kan pekmi a si timi lungput a kan ngeihter. A fimmi zong nih a fimnak kha uanthlarnak le i uahnak ah khan a hmang lo hrimhrim. Zeicahtiah fimnak zong hi Bawipa sinin kan hmuhmi si. kanmah ta a si hrimhrim lo. A palinak ah mah le mah cohlan zia kha a kan thiamter ṭhan. Laimi no tampi nih hin kanmah le kanmah kan i cohlan lo ruangah hin caan tampi ahcun depression a kan ngahter, lungrawh zawtnak a kan ngahter, midang sining, midang nunning kan tumh tak kan tumtah tuk ruangah khin zeikatila lungnuam loin a kan chiah, ka pelh kho ve ko timi ruahnak kha a kan ngeihter i bia kan chim ah siseh, meeting kan ṭhutnak ah siseh nasicun hawile he bia kan i ruahnak, hawile he biaelnak tete um zongah khan aa mipelh pei ka si ve hi timi lungput kha a kan ngeihter. Nakah zeidah a si ti si ahcun ka sungh zong, ka on zongah, ka hlawhtlin zong, tlin lo zongah timi lungput a kan ngeihter. hlawhtlinnak lawngte hi duh hi kan caah hin thanchonak bantuk a si. Zeicahtiah cu hlawhtlinnak cu kan duh dih ding si ko. Asinatein hlawhtlin lonak zong hi kan i thim ning si. Keimah bia a chimtu zong hi ka nunnak chungah hin ka hlawh hi a zungzal in a tling bal lo. Caan tampi ahcun lungdong deng lengmang in ka um ko. Sihmanhsehlaw Pathian nih a dawtmi a fale hna cu kan lung a dongh caan zongah khan a bia in thazaang a kan pek caah khan kan cu thai kho bal lo timi kha nan sinah chim ka duh. Cucun midang midang upatnak lungput kha a kan ngeihter fawn. Zeicahtiah minung vialte hi Pathian sermi minung kan si. Cucaah cun i upat dingmi lawngte kan si. Laimi nih cun nangmah nakin a upa deuhmi khi cu rak upat hna tiah kan ti tawn. Asinatein hitihin a si lo. Nangmah nak a upa lomi zong, nangmah nak ngakchia zong, nangmah ṭhi rual zong, nangmah nak upa zong kha na u anmah le an si khawh tuk tiang in upatnak na pek hna kha mahakha tikah khan nangmah zong kha na ṭhangcho tinak si zeicahtiah na thinlung ai nuam kho hmanh thleidannak na ngeih hna lo zongah khan a si timi kha chim ka duh. Cun Pathian kan theihnak nih hin kan cung i a cangmi thil vialte cungah Amen timi lungput a kan ngeihter. Siah an kai kan duh zongah kan kai khawh lo zongah khan aw Bawipa, hihi na ka tinhmi si lo, sianginn kai siloin a dang in lam dang in na rianṭuannak maw asiloah keimah ṭhencheunak ah bawmtu pei na rak si ko hi a lam ṭhan na ka sialpiak ko la timi lungput kha a kan ngeihter. Kan tonmi thil paoh ah khan Amen a kan titer tikah hin kan sungh tikah thil pakhat kan duh tukmi a tlamtlin lo zongah khan a dang tuah duhnak lungthin kha a kan ngeihter. Amos cu a pahnihnak cu zeidah a si ti cu ahcun ka van chim cia bang khan mah le mah i zumhnak hi si. Laimi tampi mino tampi zeiruangah dah kan ṭhangcho khawh lo ti ahcun kanmah le kanmah kan i zum tawn lo. Cuticun a si ahcun teh, ka sungh ahcun teh tiin ka nu le ka pa nih an ka hngilh lo ahcun te asiloah ka hawile nih an ka thangchiat ah teh a kan khuami nih an duh lo ah teh timi khi zeipaoh khi kanmah le kanmah kan i zumh lo ruangah khin kan chuah ah khin thil ṭhalo lawngte khi kan rawn ton caah khin kan ṭhangcho tawn lo tiin ka ruah. Cucaah cun zei bantuk minung na si catang na ngeih lo zong a si ah siseh catang na ngeih zongah siseh mirum fa na si pek mi sifak fa na si pek. Na si cun zei ka ti la, zoh dawh na si pek, zoh dawh lo na si pek ah khan zei bantuk a si paoh khan nangmah le nangmah kha i zumhnak ngeih. I keimah ka nunnak ahhin a ka ṭhanchotertu biatu pahnihnak cu keimah le keimah ka i zumh ahhin si. Hawi sining ka tluk lo, hawi sining in bia zong ka chim thiam lo, hawi hawi catang phan zong khi ka va si lo hawi kaimi khi ka kai kho lo asinain keimah le keimah kai zumh i zahen i nizan i ka simi minung nakin ṭha deuh in kai zuam zungzal caah hin si timi ka si kan nun ah hin aho hmanh hi kan zuam cawh hna ding si lo kan zuam cawh dingmi minung pakhat te cu kanmah le kanmah kan si cu minung cu zeidah a si ti cun zahen i a simi kanmah a rak simi minung kha kan zuam cawh ding tu a si timi ka si Minung pakhat a ṭhancho khawhnak bik caah a tuah khawhmi thil cu Pathian zumh, Pathian tlaihchan le Pathian dawt, Pathian kuttangte ah tangdor tein a ummi hna minung hi an lam zong a tluan lo tik zongah khin lungsizia an thiamter i nunzia kha a cawnpiak hna timi kha chim ka duh. Cun kanmah le kanmah kan i zumh, kanmah le kanmah kan i bochan tikah hin midang zong nih a kan bochan, kanmah le kanmah kan i bochan lo si ahcun midang nih rak kan bochan hna seh, midang caah hman ruat u sih timi lungput zong kha kan ngeih lo awk a si. Zeicahtiah nangmah le nangmah hmanh lei bochan a si lo si ahcun zeitindah midang nih cun an bochan hnga mu? Mah kha bantukin khan a si caah khan ṭhancho na duh, hmailei ah na lam cuang seh ti na duh, na tonmi thil kip ah amen tiin na duh i mi cu cun zei ka ti la thil pakhatkhat si phak na duh a si ti ahcun na lungdong hrimhrim hlah law a hmasa bik ah Bawipa i bochan law pahninak ah nangmah le nangmah i zum na tuah khawh ko ka tuah khawh la timi lungput na ngeih ahhin cun thil hi na tuah khawh hrimhrim la na tuah khawh lo a si i na lungdong a si si zongah a dang Deksak ṭhannak thinlung kha an pek lai. Cucaah cun Pathian i bochan bu tein le mah le mah i zum bu tein Lai mino hna hi kaa hlah hna u sih timi ka chim ka duh. Nan cungah lunglawmhnak tampi ka ngei.